F'dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U quddiemu Jinġabru l-ġnus kollha, u hu jifridhom minn xulxin, bħalma r-ragħaj jifred in-nagħaġ mill-mogħoż. In-nagħaġ iqegħedhom fuq il-lemin tiegħu, u l-mogħoż fuq ix-xellug. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu, Ejjew, imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sħejtuni, Kont barrani u lqajtuni, kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad iwiġbuh il-ġusti. Mulej, jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għatx u sqejnik. Meta rajnik barrani u lqajnik, jew eri u libbisnik. Meta rajnik marid jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan Iweġibhom u jgħid, Tassew ngħidilkom, kulma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Il-Kelma tal-Mulej Tifħir lilek Kristu. Inti tħalli l-imħabba ta' Alla issaltan f'qalbek. Tħallija tippurifika lil qalbek, lil ħsibietek u l-azzjonijiet tiegħek. Is-separazzjoni bejn it-tajbin u l-ħsiena hi konsegwenza inevitabbli fil-ġudizzju. Jum il-Ġudizzju jirrivela min vera wera ħniena u solidarjetà mal-proxxmu tiegħu. Daqskemm nixtiequ niġġudikaw il-parabboli, il-parabboli min-naħa tagħhom jiġġudikaw lilna. Ġesù jgħallimna lezzjoni importanti ħafna dwar l-imħabba li għandna nuru lill-proxxmu tagħna Permezz ta' din il-parabbola, aħna jeħtieġ li nieħdu ħsieb ta' xulxin b'responsabbiltà. Alla se jiġġudikana mhux biss għall-ħażen li nkunu għamilna, imma wkoll għat-tajjeb li nkunu nqasna milli nagħmlu. Issa huwa l-waqt biex infittxu l-ħniena ta' Alla. Issa huwa ż-żmien it-tajjeb biex infittxu l-għajnuna u l-grazzja ta' Alla biex induru mid-dnub tagħna u nimxu fit-triq tal-imħabba tiegħu. Itlob lill-Mulej biex jippurifika qalbek ħalli tkun tista' tħobb bħalma jħobb Hu u tkun karitattiv ma' kulħadd tul ħajtek kollha. Alla hu ħanin u mimli tjieba. Imħabbtu tqanqalna biex nittrattaw lill-oħrajn bi ħniena u tjieba. Meta nagħmlu azzjoni tajba ma' wieħed mal-iżgħar fost dawk li Ġesù jsejħilhom ħutu, inkunu għamilniha miegħu stess. U inti, tittratta lill-oħrajn bi ħniena, b'karità, u bl-istess imħabba li biha Kristu ttratta lilek? Mulej Ġesu, kun is-sid u s-sultan ta' qalbi. Ħa tkun imħabbtek li ssaltan f'qalbi ħalli jien naħseb biss u naġixxi biss b'karità lejn kulħadd. Għażiża Ommi Marija, O Omm il-Ħniena, għallimni nkun bħalek u bħal Ibnek fl-attitudni tiegħi lejn ħuti l-bnedmin, ħalli jkun jistħoqqli t-tifħir ta' Kristu u l-glorja tal-ġenna fl-aħħar jum. Ammen.